کیا پہنچے عوض ثریا تے کم ظرف جو ہرسی زر تے پے کیا پہنچے عوض ثریا تے کم ظرف جو ہرسی زر تے پے جیڑھا پستی دے پاتال اچ پے او مرد نی مردا مر تے پے او جذبے جرات دے کیا جانے بزدل اروارلی بھر تے پے نہیں موسی ملک مسا ݙے سے پلدا فرعون دے در تے پے کوئی بݨ تے موسی ہݨ آوے سچا دربار اچ سچ آکھے کیتے حرص حیا دا سودا کیوں اڄ مصر بازار اچ سچ آکھے جو چھڑے خالی لیکھ دے لیکے ہن جو کیا پہنچے اوج ثریا تے دوستو میرا یوٹیوب چینل وسرے دگ اینکوں سبسکرائب کرݨ نہ وسرسو اینکوں سبسکرائب کریسو بیل آئیکن دبیسو میری ہر ویڈیو تہاکوں ملدی راہے اور کیا پہنچے اوج ثریا تے میری نظم دھرتی جو کیا پہنچے اوج ثریا تے کم ظرف جو ہرسی زر تے پے جیڑھا پستی دے پاتال اچ پے او مرد نی مردہ مر تے پے او جذبے جرات دے کیا جانے بزدل اروارلی بھر تے پے نہیں موسی ملک مسار اے سے پلدا فرعون دے در تے پے کوئی بن تے موسی ہونا وے سچا دربار اچ سچ آکھے کیتے حرص حیا دا سودا کیوں اج مصر بازار اچ سچ آکھے پئے چھڑے خالی لیکھ تے لیکے ہن ݙتا کہیں نی آن دلاسہ کوئی چھڑے خالی لیکھ تے لیکے ہن ݙتا کوئی نی کہیں نی آن دلاسہ کوئی کوئی رل گے روہ کیتی روہ دی اکرس وچ پئے واندی مݨ تے پیاسہ کوئی اکھ مندر اچ حرص وی مندری گئی نہیں ݙسدا سجھدا پاسہ کوئی کوئی خیر دی خس وی کھس گھندے خس گھندے خالی کاسہ کوئی۔ چھڑے خالی لیکھ دے لیکے ہن ݙتا کہیں نی آن دلاسہ کوئی۔ کوئی رل ڳے روح دی اکرس وچ پے وہندی مݨ تے پیاسہ کوئی۔ اکھ مندر اچ ہس وی مندری ڳئی نئیں ݙسدا سجھدا پاسہ کوئی۔ کوئی خیر دی خس وی کھس گھندے خس گھندے خالی کاسہ کوئی۔ اے عجب تماشہ مدتیں توں کوئی ویندے پن کوئی ولدے پن اوئے ساݙے مقصوم دی دھرتی تے اے کالے نانگ ان پلدے پن جو اے عجب تماشہ اے مدتیں توں کوئی ویندے پن کوئی ولدے پن ساݙے مقصوم دی دھرتی تے اے کالے نانگ ان پلدے پن رکھ چپ دی میت مونجھیں تے اڄ نگر نگر اعلان کرو رکھ چپ دی میت مونڈھیں تے رگ رکھ نگر نگ رکھ چپ دی میت مونڈھیں تے اج نگر نگر اعلان کرو بے سوبھ نصیبے دھرتی توں ہن دور سبھے پردھان کرو نہ مارو حق دے ہیلک کوں حق مار تے نہ نقصان کرو نمھی منگدا دروہ دی دیت ڈیو کرو بیا نہ دروہ احسان کرو۔ نیویں منگدا دروہ دی دئیت ڈیو کرو بیا نہ دروہ احسان کرو ہر موت دا مرکز بند کر تے کرو قائم اسلام دی شاہی کوں ول عمر کوئی تخت نسین تھیوے روکے چو طرف تباہیت کوں روکے چو طرف تباہی کوں۔